He maha ngā kiriata whakawehi i te ao nei. Ko tāu noa iho he āta whaiwhai ake. Nau mai ki WatchMojo Māori, anei ngā pitopito kōrero mō ngā kiriata whakawehi kāore anō pea kia mātakina e koe.
You stole my face. You stole my face and now I'm going to get it back. Mō tēnei rārangi, e tirohia ana te taumata o ngā kiriata whakawehi kāore i tino hau ngā rongo. Tuangahuru, The Ritual, mō te hunga i pai ki te momo pēnei i Blair Witch Project, anei ko The Ritual. I puta tēnei kiriata i Netflix i te tau 2018, ā, kāore i tino whāia i tua atu i te hapori whai i ngā kiriata whakawehi. Ka whai i tētahi kāhui hoa e arahina ana e Rafe Spall e aruarutia ana i rō ngahere e tētahi mauri. I woke up stark bollock naked in front of that thing, praying to it, and I'd love it if someone could explain that to me. Pēnei i The Blair Witch Project, he kiriata whakawehi i te whakaaro, i te tinana anō hoki a The Ritual. Ka tūmeke te tangata i ngā tohe i waenganui i ngā tāne me ngā āhuatanga ohorere. Āpitihia te wairua mōkinokino, e kore rawa koe e hoki atu ki te ngahere. Tuaiwa, Eden Lake. Kua rongo rānei koe i tēnei kōrero? Kei te mātakihia tētahi tokorua rangatahi e tētahi rōpū heahea. Kāore e kore, koinei te tūāpapa o te nuinga o ngā kiriata o tēnei momo. Heoi anō tā Eden Lake, he whakaora i te momo nei ki ngā āhuatanga tūkino. He āhua uaua te mātaki atu. he āhuatanga tūkino, he nui ngā toto, he tūturu hoki te āhua. Ko te nuinga o ngā momo pēnei ka aro ki ngā āhuatanga ohorere, engari anō tēnei ka aro ki te āhua tūturu, me te aha, wehi tonu ana te tangata. Me māia te tangata ka mātaki i tēnei, heoi, he maha ngā āhuatanga pai. No, just call the police, call the police! Ko tētahi, hei! We've got an HOR! Tuawaru, creep. Kaua e aro ki tā huatanga hopu i te kiriata nei, he ngaweki a creep. This is no longer a business transaction, ok? Ok.
This is
a partnership and this is a journey into the heart. And um I'm real glad it's you coming with me. Ka whai a Creep i a Aaron tētahi kaihopu kiriata ka tonoa e Joseph, he tangata e manawa kiore ana, hei whakaahua i tētahi rā o tōna ao mō tana tama kāore anō kia whānau mai. Ahakoa te rerekē o ōna whanonga, He pai ia, i te nuinga o te wā. He āhua pōturi a Creep, heoi anō, ka noho te hunga mātaki i te taitapa o te tūru me te āta wānanga i ngā mahi a Joseph. He rawe tā Mark Duplass whakaari i a Joseph me te whakawhiti i ngā wāhanga atawhai ki ngā wāhanga weriweri. Are you going to let me go? Why are you doing this to me? Tuawhitu, Eyes Without a Face. Ahakoa te ātaahua o Eyes Without a Face, me uaua ka rongo kōrero mō te kiriata whakawehi nei. Āe, he ātaahua. I te tīmatanga, kāore ngā kōrero mō te kiriata nei i pai, he kore i whakapono nō te hunga mātaki ka taea e Georges Van Jeu, he kaihanga pakipūmeka rongonui, tēnei momo. Ka puta anō te kiriata nei, Ka arotakehia anō, me te aha, ka mihia rawatia hei kiriata mīharo. Nā tēnei kiriata i whakaawe tētahi reanga kaihanga kiriata, i John Wu, ki John Carpenter, nāna i hanga te kanohi rongonui o Michael Myers. Ehara tēnei i te kiriata whakawehi tūturu, heoi anō, he rawe tonu. Tuaono, Bone Tomahawk. Ahakoa te tokomaha o ngā kaiwhakaari rawe, me uaua ka rongo kōrero mō Bone Tomahawk. I'm not sulking, I'm sour. Oh, don't dodge.
What do you want me to say?
Not on the sofa. He kiriata whakawehi, nō te uru hoki tēnei, kikī ana ngā kiriata rongonui pēnei i a Kurt Russell, Patrick Wilson, Richard Jenkins me Matthew Fox. He rawe ngā mahi a te kāhui kaiwhakaari, ā, ka āta whāngaihia e te kiriata nei ngā mahi rā. If you wanna question my morals, do it later.
Ohorere ake nei hoki! He rawe ngā whakanikoniko i te kiriata nei, ā, tērā tētahi kāpeka me uaua ka warewaretia. Kiriata nō te uru, kiriata whakawehi mai rānei, he rawe a Bone Tomahawk! Tuarima, Carnival of Souls He mea hanga a Carnival of Souls mō tētahi momo, Ā, waimarie ana te momo rā i tēnei kiriata whakauhi rawe. He pai ngā mahi a te ringatohu a Herc Harvey, ahakoa 33 mano noa iho te nui o te utu hei hanga i te kiriata. That's the whole story.
He's been following me, that's all there is to it. It isn't that simple though, is it? Ko te tino painga o te kiriata nei,

mahi tūkino, he wereweri rānei, he kiriata whakawehi e pā ana ki tētahi whare toi whakaraweke i ngā whakaaro o te hunga mātakitaki me te aha i tutuki. Tuawhā, Alice Sweet Alice Ehara i te mea he māmā te mātaki i a Alice Sweet Alice. He kōtiro a Alice kua taka ki te hē, ā, ko te whakapae nāna tana teina i kōhuru.
Ka kotahi atu te kiriata nei ki te kōhurutanga o tētahi tamaiti i waenganui i tētahi kaupapa whakapono. I tātāhia te kiriata nei.
Nā te uaua o ngā kōrero tūāpapa o Alice Sweet Alice i whai wāhi ai ēnei momo kiriata i muri mai. Ko te rerekētanga nui o tēnei, ko te pai o ngā puoro, ngā whakaahuatanga me ā Paula Shepherd mahi hei kaiwhakaari matua. Tuatoru, The Invitation, he kiriata whakawehi a The Invitation. Kua waia tātou ki tēnei momo, ka tonoa tētahi ki te kaitahi, he whanonga rerekē tō ngā tāngata, nā rātou te tono, ka pupū ake ngā āhuatanga tūkino.

i whakaatu ai, ka kōrerohia hoki ētahi kaupapa nui, pēnei i te matenga, te mate pāpōuri, me te whakaaetanga.
Nā te hanumitanga o ēnei āhuatanga me ngā mahi a ngā kaiwhakaari, ka eke a The Invitation ki taumata kē atu. Tuarua, possession. I āhua nei, he kiriata a possession e pā ana ki tētahi tokorua e tokorau ana. Ka whakamahia te Berlin Wall hei whakaahua i te hinga haere o tā rāua mārenatanga. Ki reira noho ai ko ngā kakai, ngā kiripuaki, me ngā tohu. He kiriata a Possession nā te ringatohu nō Pōrana, nā Andre Jaworski, e ōrite ana ki tā Dario a Gentle Suspiria. He oa te māka ngā mahi whakaari, ā, he tau tīrairaka ngā mahi hopu whakaahua. What can I do about it?
Nothing. Please. Ai rā, he weriweri hoki ō roto. What is it? He mīharo ngā mahi hanga i te kiriata nei, he haerenga kare-ā-roto tēnei, me te aha, he wheako pai. I mua i tā mātou hura i te tino o ngā kiriata whakawehi, anei ētahi atu whakamānawa-tanga.

Ka katape koe i te āhua o te pānui whakaahua o Terrifier, heoi anō tērā ia te kōrero e mea ana kei muri i te awe māpara he tangata kē. Ka whai a Terrifier i tētahi pukuhohe whai tangata kōhuru tangata anō hoki, māmā nē. Heoi kai kē tēnei kiriata ki taumata kē atu, ahakoa te iti o ngā pūtea, he rawe ngā mahi hopu whakaahua. He whiro pai a Art the Clown, ā, he weriweri ngā kōhurutanga. He hokinga mahara ki ngā tau 80, ā, ka ū ki te momo nei, i ēnei rā o ngā kēhua, he hokinga mahara pai a Terrifier. Kei te whakaae rānei koe ki te rārangi? Ohaurutia a WatchMojo Māori kia kite i ngā kiriata hou ka puta ia rā.